My pipo, my beautiful pipo, my correct correct pipo, I go like make una hear from Apostle Suleiman Johnson wetin he don debunk again. You guys know say this our pastor, e no dey tolerate nonsense o, e no be Jesus Christ o, e no be eh Prophet TB Joshua, e go There is a group of people that invaded the internet recently, they call them the obedient. I have my reservation, there are certain dimensions I have my reservation. I'm not in support of you

e go say wen you throw stone no wen you your enemy throw stone den you took dat stone again you throw it to your enemy den e go be e go backfire as a Christian we are pigs Jesus Christ if to you know dem give you slap for here turn di oda side but according to dis our pastor now apostle Johnson Suleiman For hin own side sha, I still feel I can't say no because some pipu in this earth they are do undoable some pipu can do you dem go tell you what what mostly dem know you are the type who forgive easily and you are the type who take things as you know as just normal

If this particular comment wey I wan drop so this you, you know yourself, respect yourself, you are a content creator should have face me with that your content channel face me with that your content channel if your if na English you sabi speak me o dey give you with broken because I suffer dey my one corner when you carry that your rotten hand go take drop stupid comment for my comment section respect yourself use your face your channel your real channel face come take face me I give you back Math no dey pay me o math no dey pay me you know you only a content creator can drop this stupid comment how organic person how somebody who is not a content creator can know something like this to drop be very careful I'm not a shit licker in this street I don't look people shit face if you come for me I will come for you if you give me woto woto I will give you woto woto if you shine your eye for me I will shine my own for you Be very careful, I dey respect my you know, I know my boundary, I no dey like to pass my boundary so that when dem go talk, dem go say na you look for trouble that is why when I go see say the fire dey come, I will sofri you know comot for your circle so that make that your fire make you carry am come my side, make my own quench that your own, be very careful, don't try me, use your real channel to come face me, you know yourself, be very careful, If maybe your age no maybe you never mature for age no be by go school o you go school you no get the brain you are not you are zero look people as a children look people at your like your mate you know your mate respect yourself this person e drop me comment this person say well him Una go dey read am for there. He say well he already this time Tinubu did not win this presidency na you win am na your head win am if Tinubu no win am I will face you now as I just dey read this your comment if dem born you reach come back with your real face because you know this person wey drop this comment you are a con ten t creator Tinubu stole Tinubu no win this presidency na you know who win am na you win am abi As se Tinubu no win am but e dey there na you dey there abi na one of your people dey there? I lost respect for Kumuyi, Kumuyi no need your respect people wey dey give am respect you no reach the ant, you no reach their ant you no reach am half quarter in fact their water wey dey take dey drink water you no reach am people wey dey give Kumuyi abi Kumuyi respect the pastor of deeper life people wey matter wey dey give am respect your own na like this na u carry politics like say una get wetin una dey gain una dey inside poverty una dey inside suffer the suffer go dey smear around una go dey fake fake life on social media who try to live the kind life wey you wan like to live una go dey say the person na na na him suffer pass but na una dey pass the real suffer o. For getting into politics by supporting someone who stole the na you be thief you be the biggest thief for this for for this life you be the thief Tinubu thief you can you prove one thing wey Tinubu thief you na you be the biggest thief you be the biggest thief you this particular person at nene You this particular person wey you carry that your rotten hand come take comment for my comment section. Na you be the biggest thief. You know this I leave Apostle Johnson now I face this your comment. Na you be the real thief. Someone who stole the mandate, Niger daughter. Please stay out. You dey craze. You wear. Your brain leave you. your brain e leave you you don do politics before you dey you you wear at all you wear you think say na only your body dey hot you wear look me well look me well you wear you dey tell me i leave politics dem born you with you don your papa you don ever do politics before you don see am kidnapper all those people dem don send am come una house you don experience no politics violent you don experience you dey you wear You you wear at all? You dey tell me say Naija daughter take yourself you wetin dey use yourself dey do for inside the politics you wey you carry that rot I call it rotten hand rotten hand you wey you carry this your rotten hand come take drop comment for my no for my comment section you say me I take myself out you when you wan put yourself why you dey put yourself for politics you ever see me say I put myself for politics I say anyone wey win I'm with that I'm with that politics. Who needs good if not be your info when they chop you when you know what your hidden agenda if you don't have it anyone when when win then we support you not see Nello Okeke you do pass Nello Okeke you this comment when drop comment for my comment section you do pass Nello Okeke Nello Okeke use all his body all her body all his family At di end, you hear di statement wen dat lady. Go sleep! Na lust una set finish, una dey fight pesin wey two of una wan dey you know exchange word. If you come for me, don use dis ninja, use your real face come take drop comment for my comment section. I no dey look for trouble but if you come for me, me I no dey fear, I no dey run. Na dis my house I go sit down, I go give am back to you, I go edit am, I go upload am, I go leave am for you for there. You where? You where? The reason why I tell una say na content creator wey him head dey salor dada abi wey e get some dada wen some ant don chop na him come drop this comment for me. Naija daughter please stay a please yourself first of all go and please yourself if you can please yourself I believe you will please others carry yourself enter house and please yourself are you normal you normal at all you normal You were you don baff before you come carry that your rotten hand come take drop comment. See am, nobody buy my phone. I dey call anybody aunty, mummy, daddy this, e no mean say you calavante enter my area. E no mean. E no e no mean. Na how my dad, my parents, you know, take you know train us. I fit see small pikin now, maybe your face strong pass me, I fit say, oh aunty, oh ma, E no mean. No look me say, hey, this girl just need. No try me, oh. No cross your boundary for this social media space. Everybody know your boundary. If I come your boundary, do anything you want to do. If I not near your boundary, you can't cross your boundary, enter my boundary. Anything wey dey my hand, I fit use am. Eh? I no be person that they use cut letter, take they threaten, oh. I no go school, but not try me, oh. No try me with this my broken English No try me eh No no look me like this oh Respect your old age or respect your young age oh Look me well well na me be the Naija daughter Estefan eh Attention eh Take your full step back oh Hmm Naija daughter stay away from politics. As stick to your yambo na yambo hanze reaction dey kill you you weh na you go tell me wetin i go react you you dey mad na you go tell me wait wait na you go tell me wetin wey i wan react on na you get my channel for make you dey tell me say stay with your yam you weh i dey ask you you weh your sense you dey think well sha i hope you never lost am i hope your sense still dey with you I hope your sense e never leave you, e dey with you. I hope u hear wetin Apostle Suleiman talk just now. I no be TB Joshua, I no be Jesus Christ o. If you bite me, me, if something sharp dey my hand, I go use am remove your own neck. Be very careful, look me well well. I no tell you say I come from rich home, I I tell talk am I come for poor home. I no sabi speak English, na broke I take dey knack am. I no dey fake my life, na how I be na I come outside. I no dey do like this, like who no dey shit. You wey you dey do like who no dey shit, eh, respect yourself, respect your young age. If you don have respect for your senior, Respect yourself if you old pass me learn how to respect children please I no come your area no come my area dey tell me say may I stick with your yam na you get yam you you where you your sense leave you when you dey tap this nasty comment for my comment just you you na your papa get na your papa get Nigeria no me dey ask you na your papa get Naija If di man really steal am na Europe dem for bring things wey dem take vote. Di man steal am go remove am na go carry your your soldiers your mopo make una go remove am. Tinubu no get anything wey he go give me, Tinubu no get anything wey he dey add to my life, Tinubu do Nigeria let us see di good things Let's see di good things, wetin di citizen want, wetin be di rubbish wen you hear wey dey make you dey para say make you stick with your yambohanze na you go tell me I stick with my yambohanze body dey catch you na for dis street o respect your old age o if you wan come, come clear, clear yourself call me I go answer you I will give am back to you wotowoto mouth dis mouth whether you use am eat you use am talk as far as shift I respect my circle, I know the area wey I dey face, I know the front wey I dey face, I dey face am well. No come close to me oh, no come close to me at all, if you no know me, ask about me, ask, I no dey fear oh, you give me I will give you back, No try am. I know when organic person drop me comment. Organic people will not tell you, say, stick with your yam. How organic person will take no yambo hands? How? If no be content creator, all my fellow. Re- eh, may una respect una old age, oh. May una respect una old age. Eh? If it dey pain una, make pain una enter the bone marrow. Continue to react about Tinubu, whether it thief am, whether it not thief am. French say, yo, mo fool. If it dey pay you, go and enter fire and burn to whatever you want to burn to. Wetin dey do you? Your opinion and my opinion can never be the same now. Wetin you like no be wetin I I know you before, I know una before. Wetin dey do una self? Na small message I give una. Respect yourself. Anyhow una take bring am, I'm here. Shey you drop nastic, yambohazi kill you there. You dey craze telling me make I stick with yambohazi. You dey forbid yambohazi make you go stay there? Go sleep there na. No wor you dey craze to even mention that my name naija daughter stick with yambo hands you were you were take time o take make una take time make una many of una make una take time I dey my area I no dey look for anybody trouble no look for my trouble na I dey no look for my trouble no come my area dey use fake account tell me say me I stick yambo hands dey kill you you were fake life kill you when you dey live dey craze who dey oppress who my people my organic people i'm sorry if you guys see me like this because some people for this street eh if they see say you dey lie you dey call aunty mommy uncle this they'll think you are just like that they no know say when person don start to dey get children a lot of things dey when you go drop things dey when you go drop you know you go think of nothing dey this life let me give this time to my children e no mean say person e no mean say you chook am for my eye i go chook for your eye come out for your nose take time o oh. take your time take your time as far i don cross my boundary leave me and my boundary Leave me o, biko, make una leave me o, na una know where una for see party wey una dey stole. Good people una no dey ever dey see, the bad one na una dey see, na the ones wey kill you, dey tell me say stay with me. No, e be like say I.